Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang', an Jaramogi Obondo Mumbo. Kachopo ka en na puonjruok makare. Wapuonjo joma tindo, kijende, nyiri, mine kod jodongo. Ka wan kodi ka kanyakla, arwaki mathoth mondo iwinj puonj makare mabiro siko kendo biro konyo oganda. oduogo e weche mag kodhi, golo kodhi, takataka matindo tindo kamago. Mm, kwachako in koda kanyakla, ng'ato nigi dalane to Nyasaye okonye otiyo oko, koro duogo ne dala kawo muda. En gi dhako gi nyithindo adi? Aboro. obiroga gi golo kodhi. Samoro obiro konyo dhako doyo, koro ochopo kama koro onyosore koro dhako timo gigi kende. To gigi kotimo, en gi nyithinde bende makonye. To nawacho ni wan gi nyithindo moko ma osebedo joma dongo. Koro nyaka chun jaduong' maduogi matiek yore mag kodhigi. Nikech samoro wuoyi en ng'ama koro liel otike, samoro en gi jaode, nyako be osebedo nyako maduong' to pod en dalagi to oneno malo. Koro sama mama puro kende kodgi ni, to moko nyalo dhi limo osiepegi oko, to moko be nyalo kelo nyiri ka gotieno. Koro ndhogo mamani, Koro chalo gima weche mag cham, gik mikomo dala ka, doyo ma dala ka itieko gi nyithindo matindo to kethogi kabisa kendo rochogi. Ae wan gi nyithindo ma be pok obedo madongo to gitindo. Wach nyiri kata chwo pok ging'eyo. Mama ni golo kodhi ka, odoyo ka, samoro ok en mama ma ong'eyo weche mag rito dak. En gosiepene oko. Chwore nodhi to budho kapok oduogo. higa dweche aboro samoro en modhiga ir chwore koro opuro kone pesa doyo kone pesa komo giri ka kone pesa kare en ga gi ng'ama olalorego seche motimo gigi to en gosiepne kaluo kama siri chwore kia ji be kia kosegolo pur kamano kar mondo oriere gi chwore cha tir todhi kosiepne cha osiepne cha lime gibayo godo odoyo gibayo go osiepneno koro cham mineno madongo gi nyakwara moga jwang' ka mamani nyalo losogi maber ma kowo ne chwore macham to nego dichwo dichwo chako mana tuo gi oko en tuo ma ok rum wiya denda nyaka dichwo lal Koro mine mawinja sechegi, kapo ni in pod itin tipuro, tidoyo, titimo ang'o dala, irit dendi. Ka ing'e ni jaodi nigi tich oko to make. Kech tij tiyo tije gi eki kaka doyo, puro tibayo gi ng'ato. Ka dichwo biro chamo gigi kata kiketo ne mtoka modhi ochako tiyogo to odhi chako tuo. To ginde gini nyalo nege motho. To kapo ni mama uni kende to un joma nigi mon e dala ka, chik luo wacho ni dak maber gi miyo maonge dichuo, kata bed ni baba un otho to usetere, to joter onge kata gwenye, nyaka cham itgi ti eka unyalo bedo gi mondu e dala ka bang' komo. To bende ka chik pod luo mawinja sani mane gidhako e dalagi, dar dala kanyo oko. Kech kopogore gi cham ma itgi ti ka, mama nyalo pidho alode moko samoro jaodi be nyalo pidho moko ting'e ni dala achiel achiel ma dayo pidhe alot bo dek giri ha to chi wuodi ng'wedo ng'wedo utedo uchamo to dauni be ni ka ting'e maluongo ni ng'ato to onge godo en kanisa jaodi remo mar dwe chang'adore chutho ngeche ni koro nyathi mobiro nyuol onge wach mana mar alot tu ma da uonge ng'ato oduong' koro jomoko wach ni koro onge to un pod un active gi chuori dala ka uriworu koro alote ipidho dala ka uchamo puro udoyo rembi biro ng'adore kata ka rembi oseng'adore sani ting'e ni mane gima ong'adoni remo onge siri kanyo Manyaka timany Jaramogi Obondo Mumbo kwami ma nyasi madongo gi matindo mag dhoch mondo rembi oduog e wang'e. Tidar oko ma dala. Kech koso neno malo to pod itin, nyiso ni kata nyuol be koro ng'adore. Ageno ni winjo gini maber. Chabla chabla mag puro alot e dala tiriwri gi dau komang' mito koni ei dala achiel. to kata ng'ama nigi mon kata ka un kijende adek mong'e ni mama tonge dichuo to alando wach mani kosekom to uritoru ritruok no ok ubi nyalo ndalo duto yath en ni temro wuog e dalano oko kech un pile ka pile ung'iso mon ni lokre uru koni lokre uru koni mama to nindo nono koro odwaro gima kata kapo ni ing'ama ngima to ok bi thagi biro konyi Nyikwa Ramogi wadhi mbele, weche thoth kapo ni wanie puonj maka to wagombo ni umako kendo kik gimoro kali kiwacho ni Jaramogi opuonjo to ok awinjo. A wan mana weche mag kodhi, a wan mana weche mag golo pur. Joma dongo ema ne chako e dala kata ka un anyuola, joma dongo chako to joma tindo luwogi. Sani weche mag grade grade gi omiyo ji pura pura. Adhi e wach mar ariyo, jaduong' wuode mar ang'wen omonje ni dwa go dala kech pesa moro nyocha oyudo. Baba gi okwere ni ok inyal go dala ni kalo nyithindo adek te- ang'wen te. In in wuoyi mar ang'wen ni tin onge kaka inyalo go dala. Tikalo joka. Kijana ni iye owang' modwaro babagi moro modhi onyono ne tok dala babagi emodhi ogo e dala. To wuon gini be kane iye owang' noamua monyise ni in kidwaro gedo tidwa kalo jowadu, kara anyisi mana kama idhi gede to kuro ok adhi, idhi gede e bwo aora piny kama pidhe rabolo ka mantie kudho maduong' cha. Kijana ni be oyie ni sawa baba isekonya. Ka babani nowuok odhi wuoth kaduogo toyudo ka nyathino ogo dala e tok dalane. Wich teko mag nyithindo. Ng'ama odhi okawo manyono ne dala en ng'at matenge ma jirandgi ma bende akia noluonge ni wuon-gi, jaduong'no. To jaduong' miwinjo dhi nyono ne nyathini dala, kar mondo okwer nyathini orit mondi, en odhi onyono ni tok dalagi kanyo ni koro mondo ogo dala. To ong'e ni ng'ani to nigi wuon-gi, en wuon madhi nyono ne nyathini kama goye dalani, chiege ni emochari, nyikwa Ramogi. Donge ineno kaka joma ok beyo, joma obwongogi ok ler, ketho mier mag jowadgi? Nyathini ni nyathi matin ka nokoso to nichwade gi ji duto, to kata ma koro nokoso, ere kaka orito babagi to gede tok dala wuon? Ounde dhi lwoko dala babagi, ok odhi dongore. Jaduong' mokawo monyono ne dala to miyo pesa. To jaduong' ni bende chiege otho pok oyik kata sani. Ng'ama chiege otho ma chiege ni mochari dang' nyoni dalani nadi tidhi dongori nang'o? Baba ube ichuno ni nidwa go dala tin to jowadu madongo pok ogo dala. Be nyalore? Koro kowinja seche gi YouTube dongruok onge kanyo. Muk kanyo. Dok dala uto koro tek anyise nindo kanyo idhi pang ok idag e center. Mago gin dwanyruok mok wadwar. wich teko ma in koro ineno ni yudo pesa tikalo babau ma nonyuoli dongruok en dhako dongruok en nyathi to kidwa koso gik moko ariyogi idhi dak dak mar aracha mar misumba kech ot kata iger mar blok onge chalo gi ng'ama dhi ng'iewo lori maduong' mar fawo milion apar to onge kata nyathi achiel koro mago to gin ura made gima nyaka watim en oganda chuma cha rumo to joma wadhi nyuolo dhi siko. Ae wach mar mon achiel achiel ma ji kendo. An Jaramogi Obondo e YouTube apingo weche mag mon achiel achiel. Osechando nyaka jotendwa mang'eny. Kech dichuo nonyuol ng'ama ler maduong' ni tok wiye en ng'ama ochot. Nyasaye nonyuole nonyalo loso pinje ariyo adek moko ok dala achiel. Samoro yudo minot ma winjo ne tek nyithindo to onyuoloni. olil ka puoyo owuok sama odwaro ae mar ariyo kitemo lero jodalagi makosane jok ok winji jok oloro itgi we riembe yath en kendo ata ruoth iyudo achien kech nyathindo mokwongo nyuol ok riere ga ng'enygi ong'iew negi gimoro amora nyaka gambut sude lewni miye ibembere sa gi chips chapat takatak kech okwong gine mokwong negi mana kaka jaduong' ibrahim nohero ismael noparo ni ok obi nyuolo moro. Kaka umedo tegno, jominyuolo maduog wuok chien biro beyo molo joma mbele. Kech idhi nyuolo ka koro duondi ng'ongo, lwar nie tiki. Itegno, geng'ur kogwal. bed gi doho kinyalo winja ka chambua wachni dhako nyalo jogi wan gi jomoko ma nigi lang'o ma konindo e odni dichiel mar ariyo chunyi chido wuok olal koro odhi tero kata odhi chodo kar mondo igeng' langi moketo ler maduong' mani ma dhako achiel ok nyal romi yathe nang'o kendi tichaki kendi to wayieuru madho nyuka wabedu very simple ok ni ka in gi dhako achiel ni eka unyalo ng'iewo prado kia ni ka un gi nyithindo ariyo eka unyalo ah ah wakonyuru nyasaye language mar ni waketuru piny opong' wapidhuru yiende wapidhuru gik mabeyo to waherru piny ka Jehova Nyasaye oketo pinywa kaka ma nyaka koro waher kodu wate. Jomoko to dwa dhi e polo ni piny ka en mana kar rawo. Ah ah, kete obed kama ber. Kendo nyara ng'ato inyuol go oganda. Dhano rumo mana ka ok onyuol, to kinyuol ok irum. Isiko kendo kothi duogo, Yesu Kristo duogo yudo kothigo e yor nyuol oganda. Ok ibed jatelo gi nyathi achiel. tidwa telo ne millions of people mani ng'ama nadi koro ageno ni kanyo uwinja maber nyikwa Ramogi wan e club mar jodongo koro nyaka wageng'o moko aya uh, jaduong' moro okelo penjo ka nyakwa Ramogi ka in gi penjo tindike nembni mabiro chiwo kendo ibed ng'ama otegno kendo ng'ama odhil kabisa Adhi kuom penjo mar Paul Owino Jaseme Kanyadwera. Openjo ni adwa golo dala to lowo onge. Baba be ne osetho to mama nyisa ni awuog e bath rangach kuma ochomo ka kuma ochomo kama gede to an wuoyi mar ariyo to wuoyi maduong' pok okendo obe pok owuok to aonge gi ot dala. Be anyalo golo dala kapok agedo? Mama onge jater kata matin. Ok, penjo mar wuod seme ni Otie kaka owacho achien ni mama onge ng'ato, dalagi be pok ogede, pache be nitie mana go dala. Akwaye ni opang ot oko, obed oko nikech mama ni nono. Ka en gi nyar ng'ato to odag go, otem nyuol go e od apanga no mondo olos dongruok ne korito wuoyi maduong'. Ka wuoyi maduong' kare oseriere, to wuoyi maduong' biro wuok to obende owuog. Ka matin no, ema ubiro diyorue. Kigedo dalau e bat korachich, to korachichno ema iwuogo kidhigo dala. Ka in koracham, ema iwuogo kidhigo dala. En ani koro kidhigo dala komok kori, iluongo ni kalo rangach kata chuny dala, yo mokalo iduogo komok kori, to nyaka iyud ndara mokalo mbele dalau kata aora, koro inyalo kalo ndarano tidok komok kori. tigede kendo idongori. Nyakwa Ramogi Ajwang' mawinja. Ageno ni adwoko penjo mar Owinono. To kapo ni mama nyalo yudo ng'ato jaduong' Owino mobed gi yo makare mariwugo gi manyasi bang' ka baba nosetho donge igere gi dadelew ka mondi kech en gi ng'ato koonge ng'ato to da adhi e penjo moro nyikwa Ramogi penjo eh, ugenya Ugenya Ungas, ma Ugenya Ungas penjowa Ugenya Ungas, chuora onyuoma kapod anie simba, ne ok watimo ang'o, ne ok watieko. Nyikwa Ramogi akalo penjono. Ogajore. Some lwenye mashin ka. Nyinga Jojo Wino kawuok gem. Apidho omwogo to jiranda ochako biro opidho budho kanyo. Be ber? To mano nyiso ni ang'o? Dong' mago to mana juok. Da opidh budhono mochwalore gomwoki to onge shida. Lakini ka uruwo kodhi mar budho gomogo to gin gik magalagala ma ok beyo kata mana matin. Dhi donjne mondo okete gi bura mondo owach gimomiyo opidho budhono. Jomoko ochwe gi juok nyaka chieng' githo. Mano bura manyalo konyi. Kech mano juok. Diel man ja asembo penjo ni owadgi moro ne okawo lep chiege owang'o tetete. Penjo ni be gichako gibet e achiel, ok ginyal chako bet e achiel lila. Napuonjo nyikwa Ramogi ni kaka wang'o lep dhako, riembo dhako timuko ot manyocha udake kode gin richo. kech samoro unyuolo kode nyithindo ubiro dogoru we wang'o lep dhako we muko ot ma dhako ringo we aidha ni kecho kata okwali odno lasaloso maber ilwoki piende miloki tikendi e odno imuko ot ma dele unago ka dhako timo richo imuko odi in iwuon ma niloko nang'o magi e gik mabiro kelo richo ma koro ka dhako duogo nudwa nudagru to tuoche neno magalagala mathiedho tek koro we wang'o lep dhako to kata kiwang'o lep dhako nudwa nuduogru kode nyaka iyud mna yien moa kuoma mar muma mochwere remo minego gimoro maremo chwer e gini eka ichiwo yath mar dhocho manyalo konyo gi dhako modugro ariyo to lilo lilo to gik ma kamagi kelo ga chandruok mar tho ageno ni winjo mano penjo mokel gi akoth okuro akoth akuro wuod seme akoth akuro wuod seme jandiga achiel mariat seme emokelo penjo aila go An jahiga prariyo gang'wen, nyaka ne akendi pok ayudo nyathi. Asetemo thieth, thiedho dhako to pod otamre. Inyalo tudori koda mondo wang'e shida machando dhako. Wan gi mon mok nyuol nikech gombo gi onge flat. Kata ubed kod te terms mar sex, ok owinji. to moko be nitie ma gombo gi nitie to tin ma kitieko timo kode en kore kodwaro ni uchak manyien then wan gi mine ma nigi gima waluongo ni blockage e fallopian tubes kar nyuolne no ka utimo kode riwo pien to lach mag nyodogo ok kal e tubes mag uterus madhiye ok kal tubes mag fallopians eh, madhiye uterus Iwinjo ka ng'isi ni dhako ni nigi pipes ariyo ma, trans, ma transport sperms magi kode kadhi e uterus ma en ofuku ma nyathi. Mon moko nigi blockage either one pipe mar fallopian kata left pipe. Koro pipes gi nyakwa yawo gi yath miluongo ni kalancha pinata. En yath machalo kaka chak to kochwake to lokore chumbi. Puojogo otieko. ma pipes go bed free weringe operation Philippian tubes go ko block tinyalo ng'eyo kata ka in ng'ama miyo ka uriworu gi jaodi to nyodogo duogo oko ng'eny giduogo oko ok ginyal kalo pipes go gidhi nikech dho pipes go pamba odino iluongo ni internal virgin warts those warts go puch matindo tindo machalo pamba go tamo nyodogo gi dhako flow kadhi ofuku mar nyathi. Koro ka in gi blockage mar fallopian, ovarian cyst magi okuot, gombo ni onge flat, ok inyal conceive. Koro ago mbaka kaluwore gi penjo ma nyawadwa ni openjo nyaka nokend dhako pok dhako nyuol. Ai wan gi mine mane nyithindgi otho to ne giiko korgi. Wan gi mine mane nyithindgi otho to ne giluwo chike gi joma ok nene omiyogi ich. to wan gi mine be ma period time remo mabiro negi ok ler gin origo origa remo momakre omakre ok inyal conceive then wan gi mine moko bende ma thundegi lit kendo kuot to kidi- kibiyo do thundegigo to chak wuokie onge sama inyalo nyuol to wan gi mine ma bende ka nindo koromo sa auchiel abiro otieno kore ka en gi nyathi moting'o sechego be moleko ng'ama oriworego thuonde mang'eny malawe shida kama hizo iluongo ni nyuol olokore ataro kar mondo dhako maki to nyuol godiochieng' to tiene monene gik magalagala koro iluongo ni nyuol olokore ataro koro wan gi yien miluokruogo wan gi yath ma yawo Philippians ka mondo obed free zone parison dino gi chuth nikech koyang'i tidwa ni mak ich araka to ok nyalre kuom jomoko Ai wan gi mine be ma ok nyuol nikech giting'o kute mag fungal full, candid full, trachoma full. Koro gi discharge, white pus and yeast gidum. Wan gi moko be ma yembe nochamo mag chancroid, syphilis, gonorrhea. Koro semen kata pi mage ng'eny mag nyodo koro en gi shida koro ok onyal conceive nikech nyodo mage go eko onge oluk oluk chuo be nitie mana kamano gin gi yembe moko mosiko ywakni ni duong' na lit rama kalae ururu no lit ngeche ni gin gi full infection but they don't have money to treat those problem koro kaka ana dili gi tuoche go seriously Ka ng'ato nigi problem mar genital herpes, genital herpes owuok e syphilis. To gonorrhea, piwa, Neisseria chronic to gine ma iluongo ni genital warts makelo puch matiti e duong' dhano pwi pwi pwi mani kelo gi gonorrhea mosedak mobedo allergic and chronic. Then wan gi chancroid. Koro jomoko be nitie manigi shida ma dhako ok nyal bedo mayach nikech kar raba maduong'ne noselokore makwar. shuga chande koro tabugo miyo kar nyuol no onge teko koro joma chuo nigi problem kata nyien magocho nani onyalo bedo gi problem dhako be nigi problem shida kama hizo koro mage gik mwang'iyo mondo ng'ato obed makare nyikwa ramoga jwang' erukamana ni jaramogo bondo achiwo nembni ariyo namba mar safaricom en 0718 5588